Belê, em ji Duhokê dê beref Amedê veçîn. Peyamnêrê me Masûm Rençber dê digel me de bît. Dê behs li bazarê pertûka û kirin û firûtina pertûkan li Amedê ket ka çawa têne firûtin û bazarkirina wan çawa ye, xandeva çawa ye. Belê Masûm, dema te baş bît, rewşa xandinê û pertûkê li Amedê çawa ye? Zêdetir xas ser çi pertûk e? Pertûkê zimanê kurdî wekû pêtivî, wekû jêder bi dest xandevana dikevin? Belê Hesen dem baş. Em niha li navenda Pirtûka Kurdî. Ev Pirtûka Kurdî malperekê ya înternetê ye. Di hezar û pazdehê ev malper hatiye avakirin û li ser înternetê û an em bêjin bi rêya telefonê kesên bivên pirtûkên Kurdî bixwaze, digihîn va û ew kesên li vê derê jê ji ware va pirtûka dişînin. Niha xwediyê em bêjin rêvebirê vê malperê û an em bêjin kordînatorê vê malperê li gel me ye bawer em ê ji wî bipirsin ka ev malper çawa ava kirine, armanca vê malperê çi ye û çi pirtûk tên firotin û herî zêde kîjan pirtûk tên firotin. Belê mamoste dem baş. Dem baş û xêrat in. Hewa ev Ev malper ji bo çi ava kir û hûn armanca we çi bû? Ev malper ji bo her çar zaravên kurdî, kurmancî, soranî, zazakî bi ji bo wan berhemên ku hatine çapkirin ji bo firotana wan hatiye amadekirin. Ev çar sal e ev malper heye. Du hezar û çardeh me dest bi vî karê kir. Du hezar û panzdeh de me îlan kir. Aniha em digihêjin hemû Kurdistan û hemû welatên dinyayê tevahî. Em bêjin tenê pirtûkên kurdî nin an pirtûkên cuda jî henin? Na, na, hemû pirtûkan in. Lê mebesta ma yekemîn pirtûkên kurdî û kurdistanî ye. Yanê pirtûkên derbarê kurdan çi heye sedî nod û neh li ba me hene. Îhtîmalek mezin belkî sedî yek em negihîştin. Lê him bi zimanê kurdî him derbarê kurdan çi berhem heye Ew e mebeste ma yekemîn heye. A duyemîn jî yanî berhemên din jî henin lê a yekem tabî yên kurdî. Em bêjin kîjan pirtûk herî zêde tên firotin? Yanî em evî dikarin bêjin kurd roman û çîrok û pirtûkên zarokan herî zêde ev têne firotin. Kurdî, zimanên din wek li gor zimanên din jî wisa zimanên din jî roman, çîrok tê xwendin. Kurdên me yên Ewropa Em dikarin bêjin ku bêhtir yên zarokan dixwezin, dixwînin, îhtiyacek wisa heye. Lê ev sedî sed e kurd roman û çîrok dixwînin. Xwendina di nav kurde de xwendin çawa ne? Yanî li gor firotina we hûn? Belê, yanî em vî rehet dikarin bêjin ku heta du sal berî jî her diçe zêdetir dibû. Yani biya min derdorê li Bakur derdorê çar hezar pênc hezar xwînerên Kurdî henin. Di nava vê de jî derdorê çar sed pênc sed kes yên demilkî yên zazakî henin. Ev jî li ser wan çi berhemên Kurdî derkevin tevahî distînin. Yani barek wiha li ser pişta wan heye. Wisa. Em bêjin kesên nezan Kurdî, yani li Bakur nezanin Kurdî ji bo we Tiştekî ya we heye? Belê belê me derdorê deh donzdeh berhem bi wî şeklê amade kiriye wek set kesên ku dixwazin kurdî bielîmin bi hemû zaravayan me bi wan set amade kiriye bi van setan bikevin malpera me dikarin tabî dema wan setan bistînin bi awayek rihet ast ast di bikaribin xwe hîn bikin yani. Tinê di Amedê an em bêjin Bakurê Kurdistanê an ku hûn va kitêba Heta ku detirê? Yanî aniha yanî ji Tokyoyê bigire heya Kanadayê siparîş me tên yanî sedî bîst firotana me sedî bîst li derve yê welat e. Lê di nav Kurdistanê di her çar parçeyê Kurdistanê de li başûr gelek daxwaza ye. Lê mixabin bi taybetî ev saleke hinek zehmetî heye yanî kargo naçe wir yanî alî kargo ve pirsgirêk heye. Heke ew were çareserkirin di gelek daxwaz hebin. Em lê li Rojava jî gelek daxwaz e lê mixabin li wir hana rewşeke awarte heye, şer heye. Li siberoj de înşallah em ê li Başûr û Rojava jî em dixwazin li wan daran cî vekin. Belê Hesen, em li navenda pirtûka kurdî bûn. Pirtûka kurdî malpereke di hezar û pazdeh hatiye avakirin û taybet pirtûkên kurdî difiroşin, digihîjin xwendekaran. Belê gelek spas Masum Rencber ji Amedê tu digel me dabû te behsî rewşa xandinê û pertûkê kirî.